Hormatly myhmanlar, indiki çykyşymyz bilen dowam edeliň. Indiki çykyşymyz Doktor Muhammetgeldi Annaýew. Doktor Annaýew iki müň on bäşinji ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky döwlet uniwersitetiniň fizika bölümini gutaran, iki müň on sekizinji ýylda şol uniwersitetde iki müň on sekizinji ýyla çenli şol uniwersitetde mugallym bolup işlän, iki müň on sekizinji ýylda North Karolaýna uniwersitetinde fizika ugry boýunça PHD programmasyna başlan. Iki müň ýigrimide şol uniwersitetden magistura diplomyny alan, iki müň ýigrimi üçden bolsa şol uniwersitetden doktorlyk derejesini alan. Edil şu wagt bolsa postdoktoral research scholar bolup, North Carolina State uniwersitetinde öz ylmy-barlag işlerini alyp barýar. Doktor Annaýew, sahna siziňki!

Şu taýpa postok ýok, research scholar edýän, ýani o taýda bir PhD-ni alan soňky, ýa postok bolanyň, ýa PhD-den soňky we wagtlaýyn işläp, soň öz bölümiňi akademiýada dowam etdirmek üçin öz grupbaňy döretýänçäň, işi hasam ýakyndan öwrenmek üçin edilýän iş. Bu taýda biziň şäherimiz Raleigh, ýani şo bu da biziň binamyz, electrical engineer, electrical and computer engineering binasy. Meniň edýän researchimde umuman gündelik edilýän işlerde biz klinium diýip bir zat bar, ýagny eşidensiňiz belkem, bu bu men diňe gözüm gören ýerinde bärde. Soň bu taýda esasy maksat, ýagny biziň ýasaýan enjamlarymyza, ýagny biziň submikron, ýagny mikron derejesindäki kiçi zatlar we şonuň edip ýakyndaky zatlar ýasanlygymyz üçin özümizden gelip biljek ýa-da elimizden gelen ýagly ýag adam özi ýag öndürip şoň eliňizden ýa ýüzüňizden gaçyp biljek tozanlardan goramak üçin ýa bu sizem goramak üçin bir ulanýan himikatlaryňyzdan elbetde şol bir wagtda-da ýasaýan enjamlaryňyzy özüňizden düşüp biljek tozanlardan goramak üçin geýilýär. Ilki bilen men dady başladasym gelýär. Ultrasound näme? Nähili ultrasound? Ýönekeý sound bilen ses, ultra ses näme? Ses, ýönekeý eşitýän sesimiz adamyň eşidip bilýän sesi, ýygylygy ýigrimi hertzden ýigrimi kilohertze çenli diýip gidýär. Güjüklerde, ýagny itlerde, köpeklerde, zatda ol kyrk kilohertze çenli eşidýär. Emma biziň medisinada ulanýan Ultrasauntlamyzda ol howada ulanylýan bolsa zady ulanylýan ýerine baglylykda üýtgeýär. Kyrk kilohertzden ýokarda, köplenç bäş, on megahertz töwereklerinde, ýagny käwagt kä ýagdaýlarda elli megahertz çenli gidip bilýär. Şu taýda bir wideo goýdum, bilemok edil şu wagtam işledermi, bu diňe frekansiýa, ýagny frequency, ýygylyk zadynyň nähili sese täsirini görkezjek boldum. Sesi çykarmyka barlag? Mesela mama. Bal. Biz gaty bolup biler, eger de zat etsek, gaty gaty biler. Şaýda häsini görkezýär, ýygylygyny görkezýär. Belli zatdan soň eşidip başlap belki. E, elbetde, yani eşidilmese de zatda, bu yani zat, yani ulu zatdan, yani kalın, e, ondan sonra bir insan adam eşiden yok, yani şol bundan sonra bir ultra sound diýär. Yani ondan sonra tese, yani ultra ses diýip gidiyor, ve şonu ulanýar. Tebigatda, nature-da gabat gelýänleriň biri, uta ses ulanyp lokasyýany tapýan zat-da ýer ganat, ýagny bat diýip gidýär. Batlar özüniň göz göz lewapça görnok däl, olar gözler hem görýär. Ýöne göz görşleriniň, ýagny güýji gaty gowy bolman üçin we ýagtylykda bolman, köplenç garaňky ýerlerde gezýän üçin olar uta ses goýberip, nirede özlerine targetleriniň, ýagny iýip biljek zatlaryny özleri şu taýda detekte edip, şony zat tutup bilýärler. We şony nädip etýärler? Özleri ses goýberýär, şoňa gidip gelen ses yzyna reflekt edýär, eko diýip gidýär ony bizde. O ekony hem özi detekte edip, nireden eko gelýän bolsa, şo taýda onda bir zat bar diýip, şoňa zat edýär. Indi ultrases köplenç bilinişi ýaly medisinada, ýagny köp ähli adamly klinikde görnüşi ýaly, biz köplenç şu imagingde görýäs. Esasan hem orada biz esasy ýasaýan zatlarymyz ultrases transducer, transduceriň içinde şu taýda A-mode diýip gidýär, A-mode amplitude modulation, ýagny bu Iberýän sesiňiziň yzyna gelen ekony näçe derejede siz resiw etýäňiz, näçe derejede özüňiz aldyňyz, şoň amplitudasy, ýagny şonuň mukdary şeklinde edilýär. Eger-de şony amplitudy B moda geçýär, ol brightness mod. Şony brightness şekilde eger köp alýan bolsaňyz has ýagty, az alýan bolsaňyz kiçiräk edip ýasasaňyz, oňa brightness mode diýip gidýär. Eger-de şony brightness modla köp elime, meselem, unutasam transduserinde köp sany element bolsa, channel-da köp bolsa, onda siz image alyp bilýäňiz. Indi şu taýda brightness moduň image-i, şu taýdaky brightness mody, bu-da M mode diýip gidýär. Bu motion mode, ýagny şu taýdaky, şu liniýadaky bolup geçýän motion-y size görkezýär. Ýagny şu hereketi, gymyldyny size MMOD şekilde görkezilýär. Indi ultrasondyny ýene-de köplenç eşitýänsiňiz, Doppler imaging ediň, Doppler etdiriň, ýani Dopplerden barladyň, köplenjem ene garnyndaky çagada köplenç edilýär. Ýani Doppler näme etýär? Dopplerde esasan fizikadaky Doppler effekti ulanýar, ganyň tizligini, haýsy tarapa akýanyny, ýani direction of the flow-y ölçäp bilýär. Ol ýygylygyň tapawudyndan, ýani iberýän, göýberýän, transmit edýän frequency-niň nähili derejede üýtgänligini edip, şu taýdaky gök we gyzyl şekilli şu ganyň şu taýdaky suwuklygyň tizligini görüp bilýäňiz. O taýda Dobler Imaging diýip gitýär. Indi meň şu günki etjek iş zadymda Acoustic Angiography Imaging. Bu taýda Acoustic Angiography esasan esasy maksadymyz adamda damarlaryň, ýagny wessellaryň, microvessel vasculature-laryň şekilini image edip bilmek. Ýagny Bul biz bärde hiç hili da yani early detection of early detection yani irki netijesini öňünden kesgitli keselleň öňüni alyş zadyny biz kesel hiç hili bejerimiz yok. Taýda ultrasound ulanyp diňe kesel bu bam şu taýda ýokmy şony öňünden bilmek üçin edilýär. Bu diňe damarlaryň şekilini etýär. Ondan ýaňky ýaly Doktor Çaýeris ýaly adamlar muny öz alyp goýýar şoda kesel barmy ýokmy biz diňe şoňa kömek etmek Doktor Çaýeris ýalyklar şoň üstünde işleýär. Ondan oň üstünden hasam ony ulanyp bulaý lokalizasion mikroskop edip ol super resolution edibem bilýärler. Indi ultrasound diňe ýa-da agzany zatlamda, ýa-ni imagingde ulanylmaýar. Günlük durmuşda şu wagtky ulanýan käbir telefonlaryň fingerprint sensorynda hem ulanylýar. Ultrasound sensorlarda ýa-da meselem maşynlarda, şu wagtky maşynlaryň köpüsiniň arkasynda bar. Bu size parking assistant diýip gidýär. O parking assistantda arkadaky meselem nähili derejede ýakyn bolanyňyzy zat edýän zat köplenç ulanylýany ultrasound. Soň gäs sensorlary ulanyp başlandy. Soň neurostimulation-lerde we ultrasonic power transfer-lerde ulanylýar. Bu, meselem, body implanted device-lere näçe derejede power bermelidigiňizi, şony wagtlaýyn hemişelik monitorda bolmaýan, kä-kä şu atda bilinýän tehnologiýada batareýaň mukdary zady, ömri belli. Şonuň üçin ony wagtlaýyn etmek zady, diňe hemişe işläp durmaýan zatlarda ulanylýan utusant hem ulanylýar. Sebäbi deep in tissue iberip bilýäňiz. Indi köplenç şu wagtky commercial available diýilýäni, ýagny satyn alyp bolýan transduserleriň köpüsi piezoelektrik transduser ulanylýar. Emma biz şoňa kompetitiw, ýagny täze tehnologiýany ulanyp, biz capacitive micro machines ultrasonic transducers diýip gidýär. Bu kapasitor ýaly, ýagny şony ulanyp, ultrason transduser ýasamak, ýagny ultrases transduserlerini ýasamak. Munuň esasy advantageleri, ony siz isleýän şekiliňizde, isleýän patterniňizde ýasap bilýäňiz we kiçi göwrümde ýasap bilýäňiz, galyňlygyny hasam kiçeldip bilýäňiz we ony paketlemek, ony hasam kiçi ulgama geçirmek has mümkin bolýar. Şunuň ýaly advantageleri bar. Indi köplenç görýän zatlaryňyzda, meselem, kliniklere gideňizde size ultrason edenler, ultrasound edenlerinde şuny ýaly transduser bar. Biziň men biziň etýän işimiz esasy şu öňündäki ultrason ýatan zadyň iň ujundaky çibini hasam kämilleşdirmek. Ondan arkasy kompýuter on image processing o taýla ýa kompýuter saýnsyň edýän işleri. Biz şo taýdan gelýän sensor zatlaryny hasam kämilleşdirmek, hasam aňsatlaşdyrmak kompýutere gelýän datalary. Ýa şony hasam kämilleşdirjek bolýar. We şo taýda görşüňiz ýaly üstünde şuň içinde köplenç biziň şu wagtky ýasaýanlarymyzda iki ýüz elli alty sany element bolýar, iki ýüz elli alty sany channel kanal bolýar, channels. Öň şoň içinde ýekeje ähek çanagly näçe sany sel bolup gidýär. Şo seliň bir ýekejesini dizaýn edip, şoň üstünde simulýasiýany edip, ondan soň önümçilikde hemme kanallar ýasaýar. Indi şo ýekeje seliň, ýagny simulýasiýa edemizde şoň işleýiş prinsipini düşündiremde, indi şu taýda bir sizi mysal bermek üçin şuny aýdyp bilerin. Depba diýiň, deprek, ýagny drum. Şoň bagy üçin-de, meselem, şu drama siz her gezek göreňizde, şu drama oýnatýanlygyňyz üçin şondan ses çykýar. Şu dramyň ululygyna, kiçiligine görä sesiň ýygylygy üýtgeýär. Edil şony kiçi mukdara, kiçi ölçege geçirseňiz, şoň ýygylygyny megaherslere, ýagny ultraseslere geçirip bilýäňiz. Emma bu gezek el bilen uraňzok-da, tok bilen şony oýnatýaňyz. Ýagny tok berip, ony AC signal, ýagny alternating current signal berseňiz, şeýdip isleýän frekansyňyzda oýnadyp bilýäňiz. Ol oýnatmagyňyz bilen siz mediuma, ýagny gurşawa ses iberýäňiz, ultra ses iberýäňiz we şoda bar bolan skatterler, ýagny targetler yzyna degýär, eko gelýär, ekony siz täzeden amplify edip receive etýäňiz. O taýdan hem siz image alýaňyz. Indi

Biz ýaňam agzadygym ýaly, iberen ýygylygyňy iberseň, o taýdaky skeptere degýär we ol yzyna gelýänligi üçin şol ýygylykda gelýär. Emma sen damara, ýagny injekt eder, microbubble, ýagny kontrast agent diýip gidýär. Kontrast agent diýip gidýän zada oňa microbubble injekt etsek, o taýda berýän transmitiňde microbubble-yň responsy şum döretýär, ýagny goh döretýär. Gohuňam ýygylygy gaty uly bolany üçin, sen alýan ýygylygyňy filtrläp, üstüňe şu taýyny alsaň, onda sen diňe damardaky ýygyran mikrobabllaryňy alyp bilýäň. Ýagny şeýlelik bilen sen tişýuny, ýönekeý zady ortadan aýyryp bilýäň, filtrläp bilýäň. Esasy maksady şu biziň ekstrugionjyk. Şu wagt edip bilýärlermi kontrasty ejesini edip ýaňky CT scan diýip agzan zatlaryny olar şu wagt edip bilýär, ulanyp bilýärler zady. Ýagny bu taýda indi şu taýda muny şuny aýdaýyn. Şu ýaňky makroskopçylar Peýdasy näme? Ot aýdym sem early cancer detection, ýagny şony edip bolýar. Ýa-da ýene damarlar bilen bagly bolan neurological disease detection edip bolýar. Ýa-da meselem kardiowaskular disease, ýagny nirde damar bar bolsa şoň şekilini çykaryp bilýän bolsak, şoň öňüni alyş çärelerini görmek üçin early detection-lar bolup bilýär. Indi şu wagtky konwensional metod diýýän zadymyz şu wagtky kliniklerde ulanylýanlary CT scan, ýagny kompýuter kompýuter tomografi ýa-da magnetik MR diýip gidýär, magnetik rezonans angiografi. Bularyň gowy gowy zady high contrast zady bar, ýagny high resolution alyp bilýärler. Ýöne zat radiation exposure etýär, ýagny size X-ray berýärler her edenlerinde we ýylyň dowamynda belli mukdardan köp alyp bilmeýäňiz, sebäbi adamyň saglygyna zady bar we cost diýen high cost diýip gidýär, sebäbi enjamlar gymmatly we hemme klinikde ýok, ýagny gynansak-da, ýagny käbir kliniklerde bolýar we hökman şo taýlap gidip etmeli bolýaňyz. Indi şony hasam kämilleşdirmek üçin biziň bu wagtky etýänimiz klinikde intäk zat däl, bu üstünde işlenilýän zat, dewlop edilýän zat. Bu ýöne diňe üstünde search edip, hasam kämilleşdirmek. Ultrasoundyň esasy gowy zady cost effective, ýagny gymmat zat däl we kiçi zat we islän ýeriňe-de äkidip bolýar. Ýagny daşap bolýan zat. Ýöne iň gowy zat, intäk dewlop edilmedik, ýagny intäk hasam kämilleşdirilmedik. Indi biz muny bu gysgaça biz fabrication process flow diýipdi. Ýani nädip ýasaýarys şo zatlary? Şony düşündirmek isledim. Biz başda glass wafer alýarys. Four inch wafer, ýani dört inç, ýüz milimetrlik bir wafer alýarys. Ony first glass etch diýýäs. Ýani ony glasy belli nanometr zadynda, galyňlygynda, çuňlugynda etch edýäs, ýani iýdirýäs himikatlar bilen. Soň ikinji gezek second edge etýär, ikinji gezek iýdir. Soň metal goýýar, onuň aşagyna elbetde altyn goýup zat etýär. Aşagyna metal, ýani aşaky metal gatlagyny döretýär. Ondan soň üstüne anodik bonding diýip ikinji wafer bond etýär. Bu taýly has teknikal çatjak geçsek, sebäbi muny düşündirmek üçin has hem zat etmeli bolýar, oňa wagt gidirmäliň. Diňe bu prosesler has hem Has içgin bolanda özlerim düşüner. Nädip ýatýanymy soň o taýdaky boksa aýyrýas, soň silikon etch went etýäs, käbitini suw zat girmez ýaly. Soň siling nitrat bilen sil etýäs, soň nitrat etch edip, soň top metal edýäs. Ýani top metally şu wagt edemizden soň ähli biziň pätlerimiz bolýar, ýa aşaky aşakdaky zat aşaky elektrod, ýani kanallarymyzda we top common ground-a aksesimiz bolýar. We soňunda iň soňunda ýasan zadymyz weýferimiz, ýa agzar başda agzaşmaly, French weýferde şunça sany äre ýasap bilýär. Ýagny kyrk dokuz sany elli ýakyn dewaýs ýasap bilýär bir kiçijek French. Bu research facility bolanymyz üçin, research edýänimiz üçin biz kiçijekde ýasaýar. Emma massive production-da ýagny uly kompaniýalar muny köplenç on alty, ýigrimi inçde ýasaýarlar. Ýagny munuň dört essesi, belki-de alty essesi köp alyp bilýärler aňsatlyk bilen. Ýöne biziň ýasan, meselem, şunuň içinde iki ýüz elli alty sany ýaňky kanaly bar diýenimiň ölçegi ýigrimi üç millimetr. Ýigrimi üç millimetrde iki ýüz elli alty sany konneksiýon, her tarapda ýigrimi sekiz sany konneksiýon bar. Başda soň fabrication edemiz soň ýasamyz soň onuň uniformity nähili ýani ýasan enjamymyzyň işleýşi bir birinden baglanyşykly ýyýldy nähili şony bak seredilýär munuň ählisiniň işleýiş prinsipi deňräk munuň mini min wallysy bäş altmyş alty sigmasy sdtwşini şon ýaly üýtgeýär biz bu taýda bul işimde men iki sany üýtgeşik patternda ýasadym ýani şu taý ikisiniň içi diňe şekili gurluşy başga we işleş prinsipi çalaja başga, ýöne iki sany görnüş ýasadyk. Muny men superwizem gören soň we türkmeni bilýän soň türkmen halysyna meňzetdi muny. Ýani bu öň öň zady meşhur bolmadyk bir zat, öň diňe dörtüş ýasaýardylar. Soň sygmanlyk üçin men ony aýlasam nähili bolar diýdim. Olam bolup biler, sen halyň bäş goýjak bolýaňmy diýip bir zat etdi. Türkmen halysyna zat etdi. Ondan soň ony ýasap bolamypdan ony hasam test etmek üçin elbetde baýyrlar, ýagny kablolary çatdarak bolmaly, kabelleri dakmaly bolýar. Bulary dakamypdan PCB-ä dakyp, ähli enjamlary, toklary zat edemizsoň, olar characterize etýär suwuň içinde. Sebäbi biziň etýän zadymyz Adamyň mukdary adam suw ýaly hasap etýär. Sebäbi adamyň ýüzde segsen prosenti, togsan prosenti suwdan we suwuň içinde gidýän medium ýaly. Uty sandam biz suwda gidýär diýip hasap etýäs. Suwda ýa-da ýagda. Bu taýda biz elbetde ýag ulandyk. Sebäbi ýagyň gowy zady hiç hili waýerleri enkapsulation etmek hökmany däl. Ýagny waýerleri zat edip geçip bilýär. Onda biz ilki test ilki testimizde hakykatdan hem low frequency yani kiçi ýygylykda iberip bilýärmi we isleýän emaýymyz barmy, mekanikal indeksimiz barmy şoňa seretýär we elbetde iberip bilýän ekenik we ýeterinje emaýymyz bar, ýeter. Ondan soň hakykatdan hem uly ýygylykda kabul edip bilýärismi, onam görkezdik. Ve şoň bilen dady, yani kesitlem, kesitledigimiz boldy. Yani iberip, bir küç, iki ýyglykda iberip bilýäs, ol ýyglykda kabul etýär. Intäm bul azam developing prosesde, application process, animal test, animal experiment da zatda, yani hayvan, mesela kiçi sıçanlarda esasanam şuwat barlanylýar. Bul intäk belli şuwat klinige taýyn diýip biljekler, bul intäk ösüşde. Şuň bilen şu soňky slaýd, eger-de soraglanyňyz bar bolsa, alyp bilerin elbetde.
Düşnükli boldy öýdýän.
Doktor Allah razı olsun. Gowy Hakykatdan hem başlangyjyňyz, ugruňyz inşallah bereketli bolsun. Sebäbi ol medisinaň diňe bir medisinaň geljegi däl-de, başga ugurlarda da uly geljegi eger gowy pikirlenseň, şony görkezýän ylym bardy. Meň soram, häzirki zamanda Doktor Çary-da belläp geçdi, şo kontrastny MRT edilýär ýa-da kontrastny diagnostik CAT-scan diýýäris, şoň bilen edilýär, ýöne oňa with kontrast, without kontrast diagnostik bolýar. Siz şu ýerde bir zat diýdiňiz, babullar ugradylýar diýdi. O-da şo damarlar arkaly bir siz de şoň ýaly ulanylýan signaly yzyna özüne kabul edip gaýtarýan zat bolýarmyka kontras ýaly ýa-da ýa-da natural. O diýdigim sebäbi Gan aýlanyşda damarda naturalny puls bizde bir gerde dälde bütün organizmde şonuň vibrasiýasy bolýada şony kabul edýäňizmi şony sorajak.
Biz adamyň naturalny ýagny öz tebigy pulsunyň ýagny ýygylygy gaty kiçi bolany üçin ony zat edip bilemizok biz bu taýda megahertzda diýen gaty tizlikde uly zatda etýändigimiz üçin ony näle biz elbetde daşardan ýagny injekt edýäs ýagny kontrast agent emma bir zady ýagny içine goý goşulýan mukdary gaty az bolany üçin, on ýaly köp mukdarda adamyň hiç hili side effekti bilinenok şu wagt. Ýagny adam ony göni özi ýok edip bilýär. Ol diňe şo taýda köpürjik ganly çalaja köpürjik döretýär wagtlaýyn, gysga wagtda we şo gysga wagtyň içinde ony alyp ýetişmek we şo taýda imaging edip ýetişmek. Ýagny bu side effekti ýok, ýöne elbetde ýagny adama injekt edilýär. Ol
eýerde spesial. O howa ýany suwuklyk, suwuň içinde ýani metem nähili suwuk bolsaň içinde eýerle çap edilen, ýani patlanok özi, patlap ol ýaly ekspožu bolany. Ýani şo taýda diňe wibrasion bilen ol eko döretýär. Ýani, ýani belli wagtdan soň ol gan ony özüni aýyrýar ýani. Sirkulýasiýa derejesi. Sirkulýasiýa bilen ony özi zat etýär, arfalaýar.
Çagry alkyş.
Sag boluň dogtor. Meň soragym şeýledi. Ýani biz diýdik damarlarda gowşut vibration edip neme edip bolýar sebäbi damardaky ganlar liquid. Peşew haltada şondaklap edip bolarmyka? Sebäbi peşew haltadada liquid barda. Ondan olam yzyna ýaňky wave berip bilýärda. Daş kesel zatlarda şony anyklamak üçin ýani.
Buly hem bizem biziň şu wagt etjek bolýan zadymyz uly ýygylykda etýänimiz esasy sebäpleriniň biri mikrowaskulaturalary hasam detekte etmek, ýagny kiçi mikron derejesindäki, emma uly zatlary ýönekeý ultrasound hem edip bilýär. Ýagny o taýdaky zatlaryňyzy elbetde edip gör. Ýa-da meselem ultrasoundyň üsti bilen daşlardaky daşy pytratmak, zat etmek gaty uly mukdarda edip bolýar onýa zatlar. Ýöne biziň esasy bu taýda aljak bolýan zadymyz Intek cancer cell tümör selleri, cancer diýmäýin, tümör selleri has kiçi wagty mikrowaskulturlaryň şekili degişip üýtgeýärmi, ýagny pattern üýtgeýärmi, şony meselem hasam mukdarda berip AI-a beribem bolsa, meselem olam mukdarda edilýär. Şu patterniň üýtgeýşi AI-a meselem wagtdan wagta. Ýaňky diýen CT skany iki-üç ýylda bir gezek etmäge maslahat berýärler. Emma ultrasondy siz günde-de edip bilersiňiz, iki günden hem edip bilersiňiz. Ultrasondyň adama zyýanyny bilinenok şu wagta çenli, zyýany ýok. Şonuň üçin ony meselem Häsirini alyp, eýaýy data şekilinde berip, ony hasam kämilleşdirip bor. Öňüni alyp.
Okey, sag boluň. Bu siziň edýän işiňize düşünmeýän birine siz näme iş edýäňiz diýse nädip şoňa düşündirersiňiz? Dostum Mekanyň adyndan soraýan.
Men düşünmeýän, ýani öz dostlaryma da aýdamda, meselem, dostlarymam meniň kän on ýaly ýakynda işlem bilen baglanyşykly bolmanlygy üçin, men esasy ýani uzi etýän, ömrüňde uza gidip gördüňmi diýip, men soraşyny berýän. Hawa, gidip gördüm diýýär. Onda üstüňe gel salýarlar-da, uzi etýärlermi diýýär. Hawa, onda şoň ujundaky çibi ýasaýan diýýän. Şo çibi ol ýem uzi edýärler, ony näme üçin täzeden ýasaýaňyz diýip soraýarlar. Enem diýen, ol uz, ýani oňam kämilleşdirmeli ýeri bar, tek ony hasam kämilleşdirmeli. Şu wagt meselem rak kesellerinde, ýani tümör sellaryny hasam öňüni alyş ýani early detection etjek bolýar. Şonuň üstünde uzi entek edip bilenok, şony etjek bolýar diýen.
Ýa ýutubdan bir
Giden bolsa diýdiň däli. Gitmedik bolsa meselem. Ýok, ýa ultrasandy özümiz ýasaýar. Ýa şol ýanky enjam şu çip öz ultrasandy ýasap iberýär we oňa degip yzyna geleninem kabul etýär. Ýani özi ýasap özi iberýär. Ýani git hökman gidýär. Ýok, hany dostuňyz şony etdirmäne gitmedik bolsa nädip düşündirýäňiz? Onda o hökman ýa, äý meň dostlarym köpüsi öýlenen bolan üçin aýaly bilen giden bolýar.
Tamam. YouTube'dan Abdurrahman Meredow soraýar, alternatiw e, usage barmy? Meselem, underground imaging üçin lidara derek ulanyp bolýarmy?
Meselem, underground etmek üçin ýa-da suwuň aşagyna ýa-da ol uly ýygylykda ulanmagyň zyýanlarynyň, disadvantage-ler diýen, zyýan diýmäýin-de, kemçilikleriniň birisi, bul çalt attenuation bolýar, ýagny ultrasoundyň ýygylygy näçe köpeltdigiňçe, artdygyňça, ulaltdygyňça, şol wagt çalt sönýär. Şonuň üçin ony underground-da ulanmak üçin kiloheslara geçmeli bolýaňyz. Ony ýaly mikro fiçurlary alyp bilmeýäňiz suwuň aşagynda, gaty çuňňa gitjek bolsaňyz. Ýagny bu spesifik, ýagny şu Acoustic Angiography üçin ýasaýarys, ýagny biz spesifik şu application üçin ýasaýarys. Muny alyp başga application ýasajak bolsak, onuň üçin başga ultrasound ýasap bolarmy, kämilleşdirip bolarmy? Elbetde bolar. Ýöne şu wagtky biziň edýän işimiz spesifik Acoustic Angiography üçin.
Sag boluň berýän maglumatlaryňyza. Indi gördüm welin bir uniwersitetde iş ýeri edýäňiz-de, ýöne uniwersitetiň işinden beter has köpräk başga bir proýektiň üstünde işleýäňiz. Iki-üç sany zady birleşdirip bir produkt çykarjak bolýaňyz-da. Indi şu Türkmenistandan hem görýän ildeşlerimiz bardyr, ýaşlar bardyr. Indi şolar meselem Amerikanyň okuwlary gymmadrak gelýärdi. Indi siziň derejäňize ýetmek üçin ýa-da doktor Çaryýewiň derejelerine ýetmek üçin aýratyn bir grantlar, skolarşipler, ýene bir zatlar barmyka? Aňsatrak ýollar bilen siziň derejeleriňize ýetip bilermikäler? Şol ugurlarda azajyk bir maglumat berseňiz. Temaňyzdan üýtgeşikräk ýöne. Düşündim, düşündim.
Gowy sorag. Meselem, men özüm bakalawrymy Magtymgulda okadym. Ýöne men bärik PHD-mi dakdagym tüwr hem Amerika geldim. Ýagny şuny aýtmak dileýän, ýagny sen okaýan uniwersitetiň Türkmenistan ýaly zatda ýagny başga ýerde okaýaňda-da Türkmenistanda okaýaňda-da ýagny Amerika ýaly bir okuwdan kabul alyp bilýäň. Esasy öz üstüňizde kämilleşdirip alyp boljak testleri alaňyz soň bärik tabşyryňyzda. Indi dakdagyň tüwr hem gowy zady, sen indi dakdagyň tüwr geçenligiň üçin sen otaýda teaching assistantship we research ýa-da research assistantship diýip gidýär. Ýagny seň stipendiýaň, okuw tölegňiň ýapýarlar we seň ýaşaýyş puluňam berýärler. Bärde Amerikada doktoranturaň gowy zady şo. Emma sen Amerika bakalawra geljek bolsaň, elbetde bakalawryň tölegi gymmat. Oň üçin azajyk, ýagny scholarship-lar tapman gelmez, ýagny tapmasalar kyn bolar. Onda-da elbetde student loan zat alyp okap bilýärler. Ol ýöne özlerine nähili göwni ýetýän bolsa. Emma ýani ok basga ýerde bakalawryny alan soňra doktorantura gelmegi maslahat berýän Amerika. Ýa onda şo finansiýa ýagdaýlarynyň problemi bolma.
Köp sag boluň maglumatyňyz üçin. Meňem bir soragym bar. Ertirden bäri medisinski aplikasiýalar gürleşilýär. Köp şu imaging barada. Cat scan diýdiler, pet scan diýdiler, soň MRT diýdiler, dogrumy? Indi sizem şul tema başga bir Angle goşduňyzda olam bir ultrasound indi kesel bolan adam diýeli we medisina diagnoz ätiýajy bolan adamlar näme üçin ultrasoundy saýlamaly ýa-da ultrasoundynyň elýeterligi barada ýa-da şol diagnoz ýolunyň bahalary barada soňam bolsa peýdalary ýa-da zyýanlary barada komment et biljekmi?
Ýaňam aýdyşym ýaly, ultrasoundyň şu wagta çenli bilinýän zyýanlary ýok. Belli mukdardan geçmeseň, bu bärde Amerikada FDA limit diýip gidýär. Ýani FDA limitde biz elbetde şu wagtky etýän işlerimizde FDA limiti özümizde limit. Ondan aşakda elbetde näçe mukdarda aşakda işleýäs. Ýani FDA limitden geçmeseň adamy zyýan edenok we iberýän ýagny transmit edýän ultrasound transmiçenimiz biz gysga wagtlyk diňe pals edip iberýär, ýagny şol mukdardaky pals şo taýdaky tişýuny hiç haçan ony damage etmeýär, gyzdyrmaýar. Köplenç o taýda-da elbetde ýagny başga işler hem bar ultrasound bilen, ýagny cancer tumor selleri ablation diýip gidýär, şo taýda partlatmak zat hakynda-da edilýän işler bar, ol beýni temamyňdan daşynda ultrasound bilen zyýan hem ýetirip bilýäň, isleseň ony intentional edýärler, isläp edýärler, şu taýda öýjügi patlatmak, öldürmek, ýöne kesmän, zat etmän, şu taýda öl öýjügi göni patlatyp öldürmek edip hem işlenýän işler bar. Ýöne şu wagtky ýaky zyýan meselesinde şon ýaly. Cost effectiveness-de, ýagny meň bilşime görä ultrasound, ýagny 10 esse, 20 esse ýaly arzan özi enjam şekilde-de we tutýan mukda ölçeg ululygy bu mukdarynda-da kiçijek ýer galýar, sebäbi ol diňe kompýuteriň ýanynda ýaňky eden zadyňy prop şekilde görkezip bilse, şu bolsa ýetik sebäbi we ony zady daşap bolýar, ýagny başga şul otagdaka ol otaga geçirip bolýar. Emma ýaňky ýaly Exposure radiation bar bolan ýa-da X-ray zat bolan üçin ýurt otag etmeli, ony ol otaga geçirip bilmeýäňiz. Ýagny şonuň ýaly bir limitationlar bar we onuň gymmatlygy, ýagny maintenance gymmatlyklary hem bar.
Çüňkli, köp sag boluň. Sorag esasanam köpräçik tehniki ýagdaýdan diýeli. Meselem, ultrasound ulanyp, resolution diýeli ýa-da kontrast diýeli şul meselelerde nähili performansy ýaňky nemäniň ultrasoundyň? Şu wagtlykça ýagny resolution-y edil MR zat ýaly gowy bolup bilenok. Muny ultrasoundy şu wagt şun ýaly edip ulanyp bolar belki. Ýagny cost effektiwine ýagny MR ýaňky CT zatlara adamlaryň sanyny azaltmak üçin ilki bari ultrasounddan geç. Şo taýda bir görünýärmi, şonda bolup bilýärmi. Eger ol bolýan bolsa ony has içgin git. diýip, ony şeýle öňünden bir ekstra step ýagny edip bolar belki şu wagtlykça. Şu wagtlykça oň ýagny resolution-y onkyýal gowy zat diýip bolanok. Intek özem ýaňy aýdyşym ýaly klinikde ulanylanok, intek developing stage-da.
Köp sag boluň.
Şu zatda research-da gerekli bolan tool-lar ulanýaňyz ýa-da nähili technical tool ulanmaly gerekli bolýar?
ýagny başda biziň başlaýan zadymyz esasy nähili mukdady näme ýagny constraint diýip gidýärdi haýsy frekansda işletjek bolýaňyz haýsy frekans haýsy ýygylykda dizaýn etjek bolýaňyz dizaýn üçin ansys biz FEM diýip gidýär finite element modeling simulýasiýa gerek sebäbi bu ýaňam görkezişim ýaly zatda ýasamak üçin ýagny uly mukdarda zat uly diýmäýin-de belli mukdarda pul gidýär, sebäbi klinigumda ýaňky ýasamaly bolýaňyz, ol çip ýasan ýaly, ýagny bir çip ýasaýas aslynda. Çip ýasan ýaly hem gymmatlylygy bar, ýöne bir ýasaňda köp mukdarda ýasap bolýany üçin ýene arzana düşýär. Şonuň üçin ol ýasamak, ýasaýyn, barlaýyn, bolmasa ýene ýasaryn-a diýilenok. Başda simulýasiýa bilen oň isleýän zadyňyza gabat gelýärmi, şony edýäris. Şonuň üçin ol Final Element Model-ly kompýuterde belli bir mukdarda simulýasiýa edilýär. Soň simulýasiýadan soň elbetde clean room ýaly, ýa çip ýasap boljak derejede siziň facility-ňiz gerek. Ýagny standart çip manufacturing edip bilýär ony we şon ýaly zatlary ýasamaly bolýaňyz. Elbetde bu biziň öz laboratoriýamyz, diňe özümizde hiç laboratoriýa ýok. Uniwersitetiň öz clean room-y bar, şo taýda biz ulanýarys-da, şo taýda zady ýasaýarys. Soň ýasamyz, soň ony characterization üçin hydrofon diýen pressure ölçemek üçin oscilloscope zat ýaly kiçijek mukdardaky tullary ulanyp bolýar. Ýöne ýasamak üçin elbetde belli derejede uly klinum gerek bolýar. Sag boluň. Ýene bir sorag, iş mümkinçilikleri hakynda aýtsaňyz. Haýsy firmalar, mysal üçin, şu ugurda işlänler iş alyp biler?
Bul indi meselem diňe ultrasaunt diýseňiz gaty kiçi field bolany üçin, ýagny diňe ultrasaunt bilen işläp biljek Philips ýaly kompaniýalar edip biler belki. Emma siziň çip manufakturing abiltiňiz, skilliňiz sebäpli şuny ýalykda iş etseňiz, onda islän bir çip manufakturinga işe tabşyryp bilersiň. We elbetde şu taýda biziň capacitive diýen zadynda MEMS ulanýarlar, micro machine, micro electro mechanical systems diýip gidýär. O taýda MEMS-de ýani diňe bu däl meselem gyroskop ýa-da accelerometer däl ýa zatlar hem elbetde şu tehnologiýany, şu simulýasiýany ulanyp ýasalýanlygy üçin zadyňyzy üýtgedip bilýäňiz arkaýyn aňsatlyk bilen. Emma ýagny diňe ultrasound etjek, ultrasoundyň üstüne etjek diýseňiz, onda elbetde fieldiňizi gaty kiçeltdiňiz bolýar. Emma fabrication ýaňky zadyňyzy ulaltsaňyz, fieldiňizi aňsatlyk bilen ýükledip bolar. Sag boluň.
Başga soragy barmy? Sag boluň.